He kovan baqî nivîsî çend rûyên edebiyatê û însên hene. Peyakî qirqilî me di navbeyna havîna şaneşînî û bihara serşokê de. Lingekî min li havîna xwendinê, lingekî min li bihara şilahî û hênikahiyê. Şilahî min hênik dike. Xwendin di laşê min de germayiyê şiyar dike. Ez erd name vêga. Ne teqim nivîsî bimire. Bi teqim netewa min ê bimire. Na teqim nivîs dibe welatê kesê xêndî min û ez di havîna westiyayî de dibim şaneşîn. Na, hûn û havîna çûyî şahid in ev nivîs tenê zane derewan bike. Lewra şaneyên şîn di zereqa tavê de gazî ewran dike, ewr baranê dirijîne, şîn û zereqiya tavê li lehiyan siwar dibin û diçin. Çûyîn çi li pey xwe dihêle, Çirîsta Wolf. Çûn ne li tu derê ye û her şopa bê mekan gazî hatnekê dike. Gotinên Krîsta koçê tîne bîra min. Lingên xwe yê qerrimî davêjim ser kirikê pêşgehê, mele mikrefona mizgeftê digre û tevê xeyalên di serê xwe de bi lez bêrî dide malê, ez derê kitêbê digirim Krîsta dibile, devê xwe vedikim, sorbûna şil dirije devê min û radibim dîsa berê didim serşokê. Îşev sê car in ez radibim ji şaneşînê û diçim xwe didim bin hênkahiya avê. Lê ne canê min hênik dibe bi germhahiya avê, ne agirê di nava min de vedimire bê hênkahiya gotinê. Ji berê jin bibim dayikên pêxemberan ve agirperest im ez. Her sibeh zimanê tavê ji serê min ê zerdeştî hiltê. Canê min dike rêka fezayê. Di pişt tilîkên lingê min de diçe ava û şewateke kurdistanî dihêle li dewsa xwe. Pê li kêjan betonê dikim ew beton dihele, dikevim kêjan deryayê ew derya dikele. Deryaperest im, serêkî min li Êgre, serêkî min digihîne Qeşayê. Nefesa xwe li Êgir dinivîsînim û şopên xwe li Qeşayê diçînim. Agir dibe roman, Qeşa dibe Kurdistan. Ji ber tirsnakiya vê serhildariya min a pasîv, xwedêperestan cezayên naletê dan min. Bona nikaribim Ceza û naleta xwe veşêrim, mohra nivîskariyê li kêla eniya min xistin. Tu dikarî edebiyatê pênase bikî gelo? A. M. Holmes Di qeşa û şewatê de çend rûyên edebiyatê û însên hene. Rûyekî edebiyatê agir e, rûyê din qeş a. Lê însan bêrûn e, kovan. Tu eynikê heta niha ne rûyê min rê min dane ne rûyê însanên dî. Gava metin li rûyê qeşayê yan êgir tê nivîsîn metin dimire yan mirin dibe metin. Gava metin li rûyê agir tê nivîsîn nivîskar dimire û gava li rûyê qeşayê tê nivîsîn metin dimire. Barthes û Fosalt têra xwe serê me meşqûl kirine bi çîroka destpêkirina metnî û mirina nivîskêr. Lê hê jî haya wan jê çênebiye ku li Kurdistanê nivîskar qet namirin û metin najîn. Goya di tabloya pişt serê min de diqîre. Wênesazên Kurd hingê li dij dinyaya derve serhildêrin, serhilariya wan veguhêziya kevneşopeke qebûlkirî. Wekî komûnîzmê, wekî olê, wekî seksê, loma wênesaz li hember xwe nabin serhildêr û şikestina nihaî pêk nayê. Qêrina te rast dibêje goya lew em kurd bi erafê hatine ceza kirin. Aliyê ki erafê rexnekirina bi xwe neewile aliyê din nefretkirina tirsonek.